Helo! Croeso nôl! Howard yn y garej! Ym Mala! Nasal mutation. Yma! Yn Henblas garej! Ali pwy sy fan hyn? Dave Henblas! Ffor wyt ti Dave la? Nice i weld ti! Diolch yn fawr am gadael ni dod yma. Dim problem. Petrol ar y ffor? Ar y ffor. Ar y ffor.
Dyn nhw dal yn gweithio? Dal i weithio. Ha?
Ydyn.

A lle ma'r til 'ma? Ma' 'na til yy til sbesial 'ma yndoes? Sbesial iawn.
O! Cloch fach. A sut? O ti 'di cymryd lot o pres heddiw. Do.
O God. So ti ar y count o siŵr mwya wyt? Yndw yndw. Ha? Dyna fo count i gyd. Hen pres. Ie. Ai'm isio hen carden. Na. Na. Beth am yy y visitors yn dod 'ma te? O mae 'yn ni'n

Fan hyn mae'r gwaith yn cael ei wneud. Ti ma, Ken? Ti di'r brawd hynna ta? Yeah. Ken, ie? Yeah? Yeah. Wyt ti'n cofio dod yma, cychwyn yn y garej? Mm, do. Pryd nes ti, pryd nes ti gychwyn? 79? Ie. Ie? Faint oedd oed ti te?

A hwn di baby ti yy.
Ia. Oedd o dda neis nes i weld y Llanrwst cofia. O ti di dod o ôl Llanrwst i ni weld yndo? Do. Ti sy di bildio hwn de? Ie. Ie.
Bob peth.
Ond ma'r engine be sy arno hwn wan? Warrior yn hwn does? Gen ti yym rwbeth arall yndoes yn un ti?

Yndi. Neis yndi? Yndi.
Mae'n well fel 'a i bod yn yn genuine yndi? Yndi. Os wt ti'n ail sbreio fo mae'n edrych ry newydd yndydi? Yndi. Be' 'di'r hanes hwn te be' wt ti wedi neud efo hwn te Dave? O, cadw o. Car Dydd Sul?
Car Dydd Sul ie. Ie?
Ie. Be' 'di'r mileage arno fo? 88. 88.
88. Be' ma'n gyrru fel? O neis.

Duw ma hwn yn lyfli.
Na ddim yn meddwl.
Be di werth o oce ne- ne- newn ni newid hwnna. Os o chi'n mynd i werthu hwn faint fysa chi yym... Sa'm syniad.
Be di werth rhywbeth fel hyn?
Sai'n syniad.
Na, sai'n syniad. Siŵr gen ti syniad.
Seventy? Aw, yndi. Gymaint â hynny. Dwi'm bo. Na dwi'm meddwl ma gymaint â hynny. Dwyt ti ti ti'm yn meddwl?
Na. Ma'n genuine yndi? Os o'dd o 'di ca'l 'i sbreio a pethe wel ma' na ma' hwnna'n wahanol yndi? Yndi.

So hwn yn very very early stages yndi? Very early stages hwn yndi. Pryd fydd hwn ar y ffordd te? O, sam has dw'm yn gwbo. Na, hwn yn... Wyt ti'm isio customers sydd isio haes nag oes? Nag oes. Na, ni'n cael digon un dydd nhw. Yndw, wyt siŵr. Wel, mi nos pleser ydyn ynde? So fydd hwn 'di cael ei diwedd erbyn Dolig? O, fydd.
Fydd? Fydd, na. So ti'n dod allan o garej a ti'n dod lawr fan hyn am ar fin nos a chwarae fan hyn wyt? Swper. Ie.
Nôl i fan hyn.
Dwy awr fach. Lyfli.
Lyfli.
Dim llawer mwy, na.
He?
Na, dim llawer mwy na hynny.
Reit.
O'n i'n weld y forklift draw fanna. Nawr, dy'r forklift i codi bwtsh fyny i'r upstairs, neu i codi'r ceir fyny upstairs. Ceir.
O! Ho, ho, ho! Boi o boi! A? Chwarae teg. Ie.
Ah, hwn ti 'di bod yn bildio dros y y lockdown. Y Covid, ie, o ie. Amser da.

Oedd. A Sherwood yn hwn hefyd? Sherwood yn hwn 'fyd oedd.
Oedd. O mae'n lyfli yndydi? Hmm. Yy? Hmm. Lle ges di'r shell? O Manchester.
O ie? Ie. A ti 'di neud bo' peth i hwn do? Bo' peth. Be' ma' hwn te?
Pan ma' hwn a pan ma' hwn allan yy tu fewn fan 'na te? O. Ryw syniad da syniad arall i neud? Syniad arall ie.
Ond diolch yn fawr 'ny. Allan o ffor.
Ie. A neith yr olwyn ddim twtsio fo? Na, rhoed i neud na.
Na, rwy wedi bachu, na. Duw, mae'n neis, yndydi?
So, Sherwood engine. Ie. Be di'r exhaust?
Tony Law. Ie, Tony Law.
Tony Law di hon, ie. A wedyn, gearbox?
ZF.
ZF.
Atlas eto.
Ie. Ie. O, mae'n neis, yndydi? Ductless, yndydi? Ie. Coil ar hwn hefyd. Coil, ie. A plugs, similar electronic ignition efo nhw'n egos? Oes, oes. Luminations ar hwn. Right. A Bosch. Ond ti dal yn cael y coil? Ie. A dyn Lucas ar y llall.

O, lyfli. Chwarae teg i ti. Nawr, hwn yw'r car... Hwn, ie. ...a sŵn y car yma yn sbesial, yndi? Yndi, yndi. Mae pawb yn dweud, ail y man, Dave Pritch yn dod.
Ie, ie, ie. Yr injan allan o fan'na. Be di hanes yr yr engine te? Sim byd yn fan 'na. Na, mae fan 'na.
Be di be di hanes y top yr engine ta? Be di hwnna wan? O hwnna ia. Achos yn pryd oedd o? 79, 80? Ddaru Ford isio mwy o power yn doeddan? Do, do. So nathon nhw fuel injection. Do. A dyma be di hwn.
Ie. Nawr wela- nathon ni weld hwn efo Solway yn do? O ie, do. Oedd o'n redeg rain yn doedd? Ie, oedd. Ac o'n i'n o'n i'n gofyn iddo fo sut oedd yn gweithio a hyn a llall a... Ie. ...a so ma'r ma'r belt yma... Yndi. ...troi y shaft yma... Yndi. ...a ma' hwnna'n Night fuel injection so... 'na fo. ...fel s- fuel injection pump 'di wnna. Pump 'di wnna fel. A wedyn ma' 'na controller rwle yndoes? Sy'n sgwrtio fuel fewn i fan 'na. Ie 'na fo. So ti'm yn ca'l carburetors nag wyt? Injector yn un. Injectors o dan fan 'na. Ie pedwar o nw un bob cylinder. Be' 'di hwnna'n neud te?
'Di hwnna'n engine yn sgwrtio fuel fewn... Yndi yndi. ...wyt ti'm yn gorfo sugno... Na. ...fuel fewn. Na.
Achos efo car arall... Ma'n sugno. ...ma'n sugno i fewn trwy carburetor yndi? Yndi yndi ma'n ca'l e. A gyd wyt ti'n neud 'di agor y plenum... Ie. ...i gadel ll- yy fuel i fyn' mewn. Ie. Efo hwn Mae'n cael ei sgwrtio fel. Yndi. Sut mae'n cael mwy o power te Dave? O pressure y fuel de. Reit. Compression ratio.
Reit. Bob peth yn wahanol.
So ma' 'na fuel yn y pipes 'ma i gyd? Oe'. 'Di o'n gymhleth 'di o'n os 'na oes 'na beryg o o o o mynd ar tân neu? Na na ddim 'di ca'l tân eto. Na na. A a m- faint mwy o power sy allan o'r fuel injected engine na carburetors? Ww 20 fach. 20 horse power yndi? Fifteen twenty ie. Be' 'di'r teimlad yr engine 'di o'n well na hwnna? Anoddach i ddrio. Yy mae'n anoddach pam hynny? Anoddach i ddrio yndi.
O mae isio... Ti isio cadw'r erth fyny? O isio i cadw hwn yn troi? Ie ie. Faint i oed yn y engine yma te? O ma' hwn yr un oed â'r car so fyswn i'n deud bod 2012. So ti'n deud bod engines di do mlaen yn y deg blynedd dwytha ma? Di Sherwood di wella'r engines? Yndyn yndyn petha'n para well yndyn? Ie yndyn. I fod.
Yndyn.

Yym, llwyth o ddarne, fi isio neb weld rheina neu gwell fi. Yy? Paid di â chwara lan 'na bois. Ha? O' 'na hen blocs, heads, o fi 'di cadw lot. O be' 'di wnna? Vee eight o' 'ne.
I be? Rover.
Un arall o' 'na Vee eight bloc. Oes, bloc arall o' 'ne.
O, ma' 'di bod yn lyfli weld y tois ti, chware teg. A dwi licio'r yy shed 'ma ynde, mae'n sbesial yndydi? Yndi. Yy? Yndi, neis i weithio.

Yndi.
Be' ddiawl 'dach chi'n neud fan 'yn te? O ffidlan.
Be' 'di hwn te? Be' 'di'r car 'ma? Riley Nine 'di o.
Be' a a be' wt ti'n neud? Ti'n bildio y body panels 'ma i gyd? Ie. Ie? Ie ne' ydi e. Be' 'di'r pins 'ma te? Yym clecos neu skin pins 'di 'e. Reit ti'n tynnu reina allan wyt? Ie temp- A wedyn ti'n roi rivets fewn wyt?

Oh my God! Pwy sy 'di neud hwn? O fi ar neud 'wn ie.
Do? Do. Ti 'di bildio honna i gyd? Do. Do wir?
Sut wyt ti'n weldio fo efo'r foam fewn de? Job, ma'n mynd ar dân efyd.
Dyna be' o'n i'n meddwl 'nde? Sut ma'r can 'ma 'di dod te? Efo'r frame 'ma i gyd? Ie, o'n i jyst ca'l o mewn kit o bits so... Hwn o b- kit o bit kit o bits? Ie. Ti 'di neud y set 'na hefyd? Na.

Ti di cael... Sut y diawl ti di cael y shapes ma ar, ar hwn de? Wel...
Mae yna ma shape fanna, yn does? Mae yna shape arall fan hyn. Oh. Lamp sits on body nude not too far from where. Weld. Instructions yeah. i pwy? I ti di hwnna? Dwi'n siŵr iawn ta.
um, yeah, just English wheel a mortal dolly. Be ti'n feddwl English wheel? Nes i weld rhywbeth... O, oh, mae'n dair yma. Gen i mynd i weld nhw te.
A dyna sut ti'n siapio y, y, y metal, ie? Yeah? Ie, yym, hwnna yn un o nhw. Yr un glas 'na. Ie. Polmax 'di hwnna. Ie.
A Ecold yn fan'na. Ie. Un arall 'di shrincio. Shrincio? Shrincio.
A rhein 'dyn. So, t- wyt ti'n dal y pishyn o metal fyny... Ie. ...a siapio fo ar hwnna.
Ie. Be' sy'n digwydd, ma' hwnna'n plygu o lawr, yndi? Yndi, ma'...
Dibynnu be' olwyn 'dych chi'n bigo. Ie, ie. Ma'...
Wyt ti'n newid rheina? Newid heina, anvils, ie. Anvils 'di hwnna. O, fan'na yn y yn y yn y yn y stand 'na? Ie, so

mwy ffor 'na. Ia.
Ac yn cadw fo'n eitha syth... Ia. ...ffor 'na. Wel ma' an- ma' anvil 'ma'n... Ia oce. ...siapio fel 'a yndi so jyst...
O dwi'n gallu bod y- Ah reit. O'n i'n disgwl iddi hwnna troi ar ben 'i hun a neu' n'w sŵn a bethe.
Na. Wedyn

Colso, chopso. O, chopso ydy hwnna. Ie.
So, mae yna twr o gwaith metal yma, twr o weldio. Be wyt ti'n wneud, aluminium welding te, mae hwnna'n special, yndi? Yndi, gas dan ni fel arfer yn iwsio, ie.
Gas.
Trio peidio tig weldio ddim byd. Pam te?
Yy, cracio.
Cracio.
So gas a gas yn yn well, ti'n gallu wneud well job wyt? Ie, mae o'n a mae'n mae o'n mwy fatha i'r period yndi? Be di'r be di'r frames ma fyny fan hyn te? Be be be di reina? Yym,
Type 51 Cooper ddo? Be di o? I jig, i bildio, i bildio body shell? Bildio chassis, ie.
Daw, ti'n gwybod y hen cair ma wan, ti'n weld y, like y Jaguars a bethau, y hen rai, yeah. efo shapes fel la. Fel la, ond on nhw wedi cael ei wneud, ie? Uh, Rhan fwy o nhw. English way o doing it, yna. English way? Ie.
Yeah. Hand-built.
A mae gen ti'r Italian way, di fatha, um, gan gael o'n trip hammers. Ie, ie, ac lot mwy o fatha yym... Oes 'na oes 'na massive skill shortage 'wan yn y yn y ffaith yma o wneud pethe? O, oes 'na'm llawer yn neud o. Sdim on' lot o bobol yn neud y job 'ma nag oes? Na, sdim ne- s-... Achos bod o mor labour intensive? Ie, dwi'm me'wl sa neb yn Cymru neud o. Nag oes. Dwi'm yn me'wl. Os oes yna lot o angen, os yna lot o bobl yn dod trwy drws ma a dweud, o, allwch chi fformio hwn, neu... Da chi'n cael ddigon o gwaith. Digon o gwaith, yndyn. Ond da ni'n neud lot o gwaith uh, ni'n hynny'n ti'n Right, right.
Dam hwn.
Be di hwn te?
Um, Riley 12-4 Riley di hwn. Riley 12-4. Yeah, so, ma...
so be di'r pren ma te? Buck.
So hwnna di'r siap yn cychwyn? Hwnna di'r guesstimation o, right. o be da ni isio.
Right. Uh, Shwt... A ti sy 'di neud hwn ie? Ie. Y pren 'ma? Ie. Reit achos o' chi'n bildio o blaen nes ti ddeud yndo? Tam bach o play. Wood wood butcher ie. Wood butcher ie ie ie. So be' sy'n digwydd wedyn ŵan sut wyt ti'n dechre flat piece of steel a sh- aluminium... Ie. ...a dechre plygio? Ie. A be' fydd mynd fan hyn wedyn os 'na ryw metal yn mynd fan hyn? O d- yy steel angles o'n i 'di... Reit. ...dewis i'r car 'ma. O reit 'na fo. A 'dyn ie ma' hwn yn ca'l 'i dyllu... Reit. ...i rivets a ma' ti gor'o' setio'r siâp. Ie ie. Ie, i gael y floor panels. Ie, ti'm yn gallu cael hwnna'n cicio fyny a... Na, na. Dyna ydy'r gwaith mwya setio pethau. Aw, mae yna gwaith yma, yn does? Ond unwaith mae'n set up, mae'n...
Wyt ti'm yn mynd yn um, bored ma te, a wneud y gwaith ma mor, mor, Na. sort of, be wyt ti'n weld, wyt ti'n gallu weld y, y, y job di diwedd te? Wel, yn, yn y dechrau weithiau mae fatha... Oh god. Oh god, how long have we got of this te? Mae yna un sydd wedi cael ei wneud, ie?

A wedyn wyt ti'n wyt ti'n peintio hwn, wyt ti'm yn rhoi filler a be' ti'n galw? Ma' hwnna'n cael ei engine turnio. Ie. A clear lacquer. Reit. Neu fatha... A 'na i gyd ma' fe ma' fela. Dio'm yn cael ei peintio. So ma'n bwysig bod y...
Ma' po- rhai bobol yn rhoi tint yn y lacquer. Reit reit. Fatha... A lle ma' he- hwnna'n cael ei neud ma' hwnna'n mynd ffwr' i neud hwnna yndi? Ie ma' wnna'n ma'r Ie, dyn ni'm yn gwybod pwy dyn ni'n iwsio fel arfer. Reit, so ti'n gyrru nhw o fan hyn a 'na fo? Ie, so dyna fo. A dyn nhw'n mynd o fan hyn fel ceir sy'n yn mynd, neu dach chi'n jyst yn wneud y bodies? Yym, jyst y bodies a... Jyst y bodies? Ie, jyst rolling chassis a... Ie.
A dod, barod i beintio. Lle ddiawl wnest ti dysgu'r crafft 'na te? Ti'm yn coleg yn Dolgellau yn dysgu rhywbeth fel hyn, naddo? Na, na, yym,
John Thomas, y man 'cw. A John Thomas? Ie.